Paatwɔ yɛfrɛ me Janet Amponsah. Janet, ɛdeɛn na ɛde wo baa ha? Me paatwɔ me kunu awu na ɛde me baa ha. Yɛtie wo. Me paatwɔ me ne me kunu tenaeɛ twenty thirteen na me ne no tenaeɛ ten good years ni. Me paatwɔ mmerɛ a me faa no sɛbio na ɔyɛ yarefoɔ kakra a ɔyɛ sikila. Paatwɔ me faa no nso ɔka kyerɛɛ me ankyɛ na yareɛ no nso baeɛ mampa aba matena mu saa ten years sɛbio awo amma. Paatwɔ. Bosome nson yi a yɛsii mu yi na mepaakyɛw yareɛ no saa startee yɛ nsutɔberɛ no ɛbaa kyɛ sɛ yɛbɔ ne mogya mmienu anaa mmiɛnsa ansa na ne ho Ɔno ne atɔ deɛ no. na akɔ akɔyɛ deɛ yɛka no sɛ SS no bia, Mpaakyɛw ɛyɛ ɛɛ SS sickle cells no, mpaakyɛw a ɛno ɛɛ. ne nkwankwaeɛ sɛ ebia ɔyɛ yaafoɔ sɛ ne baabi na adi dɛm anaa sɛ Mpaakyɛw biribi na ayɛ no, mpaakyɛw but daabi. ɔyɛ sickle cell patient. Mpaakyɛw a ɛwɔ ne Okay. faa mu ɛwɔ Nyahene Government Hospital. Mepaakyɛw ɛbaa saa no Ɛɛ, Wukuada, mewɔ fie, wɔkɔ adwuma. Ɛbɔ bɛyɛ twelve mehwɛ sɛ waba. Adɛn a? Ɔse n'apɔ so n'apɔ so yɛ no ya. Ɛma me de ɔseɛ yɔyɔ faa no kɔɔ government hospital. Ɛma yɛdaa hɔ three days tam. Three days no mefrɛɛ abusuafoɔ, obiara se ɔyare, wei se ne ho mfa no nti menhwɛ akyire. Amma me nso mampa aba. Enti yɛyiiɛ Friday no ɛma me saa de me kunu kɔɔ fie. Nti yɛkɔeɛ nso memaa no nnuro no nomee maa no nnuane dii. Na ɛduu Monday no na sɛ adeɛ bɛkye Monday no na sɛ yareɛ no mu asan ayɛ den ma me san ma no so kɔ Nyahene Government Hospital. Nti mekɔeɛ na mesan frɛɛ wɔn na wɔn se still a mogya gye sɛ ɛsan bɔ no biom. Nti me nso Nyame adom mede ɔseɛ yɔɔyɔɔ na na me John kuo bi wɔ Nkyɛnse kurom nti ne yɛbɛkyɛ sika no Wukuada. Nti yɛmaa wɔn kan sɛ sɛ woamma a Wo fom a yɛ nfa nkyɛ wo yɛ bɛ te wo. Adɛn na ɛyɛ sika bɛn? Mepaatwɔ yɛ John so sukuo ɛyɛ group group paatwɔ ɛbaa saa no mede nkra kɔe ɛma maame panyin a ɔwɔ nyinahene ɛde ɔseɛ yɔɔyɔɔ kɔgye me sika brɛ me wɔ hospital mu hɔ ti ɔbaeɛ nso menyaa thirty six million. Nti ɛnam saa no hospital ɛɛ mpaninfoɔ no kaa sɛ menfa me kunu nkɔ gyi. Nti mefrɛ abusuafoɔ wei se ɔni sika mefrɛ ɔpapa ɛwɔ sahwi wei se ɔni sika afei na ɔkɔ pɛ sika nam so ɛneɛ me wura nyame adom me sika no nso aba nti yɛ mmɔ mpaeɛ yɛde bɛ yɛbɛ kɔ. Nti me so me me kunu nso fon no ekuta me asɛ ɔde lɔk ato so mekasa na wɔn fii nti mantumi anhu lɔk no ɛma me yii ne chip no too me fon so ɛti ɛno na na mede frɛ frɛ. but mannyi me kunu sika. Ɛnam sika no a wɔde brɛɛ me nti, meyii mu fifteen million de too me phone no so, me kunu phone no so, ɛna mede ten million nso too me to me phone no so, ɛna mede deɛ aka too me ho sɛ ɛbɛyɛ a lɔre fare no wɔn sɛ wɔbɛgye five million. Nti me nso mede ɔseɛ yɔɔyɔ nti ɛne ɛmu hɔ ara na Dɔkta no ka kyerɛɛ sɛ, Still a, ɛhɔ ayɛ ma. Gyii hɔ ayɛ ma nti, gye sɛ wɔfrɛ hɔnom nti yɛnya aboterɛ. Nti abusuafoɔ no, still a na mesane frɛ wɔn. Ɛnam saa wɔn amma. Nti adeɛ bɛkye Fiada no, mete ne ho anɔpa, awia, anwummerɛ, me na mekɔgye aduro, me na mekɔgye mogya, me na mekɔtɔ aduane, me na mesi nneɛma. Obiara ba a, ebi nso wɔ kuro no mu hɔ. Obiara ba a, oh, wɔba a na wɔkɔ, sɛ ma me nsuo, sɛ koko koraa, sika koraa bɔ me. Enti ama me nso so, mampa aba Nyame nti na kakra wɔ me ho nti na memfii obiara ɛnam deɛ wɔreyɛ. Enti ɛbaa saa no ɛna Nyame adaworo ma eh, Nyame ɛfaa me kunu ɛkɔɔyɛ adeɛ bɛkye fiada no 3:30 na ɔfaa ne kɔɔyɛ. Nti ɛnam saa no ɛma me de su ne awerɛhoɔ ɛkɔɔ fie frɛ abusua nom sɛ wawu. Enti bɔɔ bɛyɛ sese no na abusuafoɔ a yɛfrɛ no Agyeman baa me hɔ sɛ wɔhwehwɛ wɔpɛ sɛ wɔde me kunu kɔ mɔɔkyere na wɔpɛ sika bi a ɛyɛ fifteen million na me sɛ mpakyɛw me nni sika biara wɔ me ho na ɛka ɛwɔ hospital mu hɔ no no na me sɛ mpakyɛw me nni sika nti amonom hɔ a na wɔn nso kɔfrɛɛ ne sister Age a ɔwɔ Kumase na wɔsɛnde twenty million Ɛnna ɔde me kunu kɔtoo mortuary. Ankyɛ na me papa mo firii wɔn kurom baeɛ bɛtenatenaa me ho. Ɛnna Agyeman de nsa bɛsee me sɛ wɔde reba abɛse me. Ɛma me papa mo de ɔseɛ yɔɔyɔɔ gye nsa no ma me kɔdwaree de me kɔɔ abusuafie. Wɔde me kɔ abusuafie no saa de me ba bɛdwaree. Yɛte hɔ ara na Agyemane frɛ sii me kunu fon no so na mese wo wɔ he? Na mese mpaakyɛw me wɔ fie na ɔmo baeɛ. Ɔmo baeɛ nso me maame ne me papa ne me nua makyiri ma mmienu a yɛfrɛ no Madwo ɔno nso te me ho. Ɔbaeɛ a na ɔse me ɔpɛ me kunu pikya na me kɔ yi maa na ɔse ɔpɛ me kunu fon ne ne chip. Na mese oh fon no deɛ meyi ne hospital mu ɔtoo me fom nneɛma nim nti M ayɛ sɛ ani bebree aba nti menhu baabi a ɛda. Na chip no deɛ ɛda me phone no so. Na picture no nso nie nti ɛmaa me kɔ yii ayayefrɔ picture ɛna maa no. Ɛma ɔgyee picture no na me se chip no menfa mma no na me se menfa mma no. Nti ɛmaa Agyemaa no sɔre kyii me nsa gyee me phone A, enie, wɔgye yii me kunu kyepo no firi so. Agyeman no yɛ hwan?
Agyeman no yɛ me kunu ɛyɛ wɔn abusuafoɔ no bia. Ɔnyɛ ne nua?
Mpakyɛw, daabi, ɔnyɛ ne nua. Ɔyɛ busuani. Mpakyɛw. Ɛna ɔbae wɔbɛkyim wo wo nsa. Mpakyɛw. Ɛgyee wo phone sɛ ɔpɛ wo kunu phone. Mpakyɛw. Mm.
Nti ɛma wɔkyim me nsa, ama me nsa wei no koraa emu no yɛ me ya, ɛma wɔgyee phone no yii chip no. Wɔyii chip no wieɛ no wɔfaa me kunu ta, me me touch ɛkɔɔeɛ sɛ mede me kunu Me kunu nso fon no ni. Sɛ mede me kunu fon no ba a, na maba abɛgye me touch. Ɛnna wɔkɔɔ fie. Nti wɔkɔɔ fie no, na yɛsan kɔeɛ. Yɛkɔeɛ no, ɛnna wɔse, No, yɛremma wonyɛ kunu a, enti kɔdi w'aduane a wopɛ nyinaa. Me nso so, mampɛ aba m'ankasa, nti me papa mo na ɛpaakyɛw. Still a, na wɔntie nea ɛbaa fie. Nti yɛbaa fie anɔpa pa ara, hwɛ sɛ maame no Maame baako ne Agyeman sɔfosin mu asoma me kunu no papa ɔte ase na wasoma wɔn ne barima baako sɛ wɔmmɛyi ne nneɛma na wɔn nso de ɔseɛ yɔyɔ bɛyi nneɛma no nyinaa me kunu ma me kunu ataadeɛ me kunu mpaboa wɔn yi ne nyinaa firi dan no mu ɛma me werɛ ho yie anuanom maame me papa nom Me werɛ hooe, me suui. Enti wɔn yii nneɛma no wieɛ no ɛyɛɛ dɛn? Mpakyɛw, wɔn yii nneɛma no kɔɔ wieɛ no, na wɔn ka kyerɛɛ me sɛ, mma me nsi ayie no ase, na me na me kum me kunu. Adɛn, deɛn na wode kum wo kunu? Mpakyɛw, wɔse me bɔɔ dua na ekum me kunu, na me se me mmɔɔ dua nkum me kunu. Na Auntie Jay, wo ne wo kunu te hɔ nom a na mo nko ara mo te no, na wo yɛ nipa a wo pɛ duabɔ anaa? Mpakyɛw, na me mpɛ duabɔ, nka me kunu koraa nka me ntumi ne no ntena ten good years. Nanya dɛn nti na wo ne bɛɛma atena ten solid years na wayade akɔ akɔda hospital bɛɛma no firi mu a abusua se wo na wabɔ no dua aku no ɛde ɔmo fa akyire na ɛkɔ hu sɛ wabɔ dua anaase wɔbi na ɛwɔ nkyɛn ɛka kyerɛ ɔmo sɛ wabɔ bɛɛma no dua. Mepaakyɛw mmerɛ bi atwam twenty twenty ɔkɔfaa ɔbaa bi Na bɛɛma yi nso me te ne ho saa me brɛ wɔ yaleɛ no ba a me na me hatɛ kookoo me na me kɔ te kookoo no ɛba no ma ha ma ma ɛkɛ wɔ ɛdu kɛli a na ne ho atɔ no ne wɔ pɛ moto wɔ bi a ɔwɔ ɔmo ɔmo kɛli kookoo no ne ɔmo de moto aba abɛ fa kookoo no ɛkɔ ne wɔ akɔ gye sika ne wɔ ba na dɛɛdɛɛ ne wɔ agye sika nti ɛyɛ saa na me nso me ho me te me gye me ho ɛnye nti ɛnam saa no ama me soso na ma koma atu akɔ ɔba ne fie Ɛneɛ me ɛneɛ maame mpakyɛw ɛneɛ me kɔ hɔ kɔ boro ɔbaa ne nua. Wo kunu mpena no wo kɔ yɛ kɔ bɔɔ ne dua? Mpakyɛw. Ɛno yɛ bere bɛn? Mepakyɛw ɛyɛ twenty twenty. Three years good years.
Three years akyi ɛna wo kunu wuu yɛ. Maagye dua no a wo kɔ bɔɔ wo kunu mpena no nsɛm bɛn ɛna wo kae yɛ? Mo abosom biara din but nsɛm bɛn na. ne sɛ, sɛ wɔnim ne ɔgye me me kunu sika thousand koraa di a, ɛnneɛ ɛnneɛ memfa nyɛ agorɔ, ɛnneɛ mefrɛ nsuo mmaako mmaako mmiɛnsa. Enti sɛ ɔgye wo kunu sika a, Ɔgye me kunu dua no sika nyɛ di. wo kunu anaasɛ ɔno? Ɛn ɛnyɛ ɔbaa no, ɛfiri sɛ me mebrɛ me kunu ho, ɔyare a, me ara na mehwɛ no, na sɛ wodɛɛdɛɛ no bɛgye me kunu sika Na di deɛ a. ɔbaa no na ɛkɔsee wo kunu paa kɔbɔɔ ɔbaa no dua, ɛnyɛ wo kunu na ɛkɔsee ne pɛ. Mepatwɔ. Animoeɛ baeɛ wante me koraa ee, wonim to, ɛnne me nko oo. Me kura eh eh ɛne me hamo wai Wo ne obi wɔ asɛm a wo ne wo kunu nka o Wo ne obi wɔ ntɔkwa nso a wo ne wo kunu nko o Ɔse me pɛ manse ne pɛ ɔse me pɛ o o Wonim saa nwom no to wante da Mpakyɛw, mate da. Enti sɛ wo kunu ne obi twe mpena na Mpakyɛw. nkɔ akɔbɔ dua wɔ baa no na abɛka akyerɛ no sɛ me kunu ma wo sika a dua nku no Woyɛ sure sɛ Ɛnyɛ wo kunu na abɔ onidua sɛ bosom nkuru sɛ wode sika ma ɔbaa no a. Mepakyɛw me kunu deɛ me mmɔ no dua mepakyɛw ɛbaa saa no a me boro no nnua no girl no nso so de me kɔɔ ahenkuro ɛmaa ahenkurofoɔ frɛɛ me kunu ɛbaa mu bi me ara me sika ɛna me yiiɛ ɛna mede danee dua no Aah na yɛsɛ dua no deɛ mo danee saa bere no ara. Wɔde me kɔ aah girl no samaa me kɔ ahenkuro maa mpaninfoɔ baa me fie bɛfaa me kɔɔ ahenkuro kɔ danee dua no. Me mmɔɔ no dua. Na me kunu no deɛ ɛteɛ ne sɛ sɛbie o ɔyɛ yarefoɔ nti me mpɛ sɛ wɔbɛkɔ akyirikyirikyiri akɔyɛ adwuma ama yareɛ akɔ akɔkye no. Nti wɔfa obi tumi dɛɛdɛɛ no na wɔafa no kɔ Na ama me brɛ saa, medwene saa sɛ ei. Ɛnna obi tumi dɛɛdɛɛ no fa no kɔ ɔbaa anaasɛ mmarima. Mepa kyɛw, barima tumi dɛɛdɛɛ no sɛ yɛ kɔ yɛ adwuma wɔ baabi yɛ bra, wɔntumi nka nkyerɛ me, nkurɔfoɔ hunu a ɛnna ɛbɔ me amaneɛ, nansa kura. Ɛnna wo kunu, wote hɔ no na wo ne no wɔ asɛm a, barima a wo ne wo yere te fie, woretu kwan ase, menkra ɔbaa. Mepa kyɛw, me ne no nni asɛm, sɛ wɔn se me, sɛ wɔn, me kunu kra me a, mema no nkɔ. Efisɛ ɛnam yare a ɛwɔ no so nti, ɛba a minya ahotɔ. Mitumi tena ase saa three days, na mete dɛm saa ara na mekyekyere ne ha, na mesosɔ ne ha, nkutoo yi mitumi tɔ. Na sɛ na w'ani ku bɛrima no ho? M'ani ku bɛrima no ho nti, adwuma, mepam adeɛ, mepam boys and girls, mewɔ me nkoraa twelve. Twelve no, miɛnsa na apon ɔmo ho. Edi baasa na kakra megye obi adwuma a na matum, yareɛ ba a na matum, ɔmo se a wonkyerɛ nkoraa adwuma. Na wo wura a ɔte aseɛ no na wo ne n'abusuafoɔ ntam te sɛn? Mepaatwɔ, me wura a ɔte aseɛ no, starting no a me starte huu no no, wɔse wɔfɔw baa biaa, me, me ma, ɔmaa me wo no mmienu, ɔmaa me awu, Onua a ɔkaa ne ho nso awu, enti wɔfaa ɔbaa bi a na wɔn abusuafo apam no ama no kɔ. Enti baa saa a wɔhuu me no, na me kunu maa me nua ne me reko ho na yareɛ no, ankyɛ na yareɛ no state baeɛ. Na ɔse, Janet, sɛ wogyaa me a, mɛwu. Seesei mefaa ɔbaa bi a na wɔkɔ na wɔn abusuafo apam no, aka me nko ara. Enti mama mede ɔseɛ ne awerɛhoɔ yɛ ɔyɔ. Efisɛ ɛnam deɛ barima no aka no na me werɛ ahow, ɛnna afei nso so barima a sɛbi oo makohu sɛ ɔyɛ yarefoɔ, ɔyɛ sikla no, ɛnyɛ mmaa nyinaa na ɛbɛtumi atena ne ho. Nso ɛnam Kristo nti, megyee barima yi fɛ ɔfɛ so. Enti yɛnyaa abaawa yie wɔ fie hɔ. Amonom hɔ ara no, ɛnyɛ amonom hɔ ara na ɔyɛɛ me ho adeɛ. Me ne no twee mpena tuu me fie bɛtenaa ne so maa abusuafoɔ ne me huruu so ama yɛtu kɔhaa dan foforɔ wɔ kwankyɛn.